Helo Brogor! Siwma pawb! Gweithio bod pawb yn iawn. Dyma'r stori sydd dyn ni heddi, yr ych afeiliaid. Bore da! Mae anifeiliaid y goedwig fawr yn barod i ddweud helo. Wyt ti am ddod i'w gweld i gyd? Wel beth am fynd am dro? Maen nhw'n anifeiliaid hyfryd o bob lliw a llun, a chei weld eu bod nhw'n gwrtais dros o ti dy hun. Creadur mawr anghwrtais yw'r gorilla yn y coed, ac mae'n ymddwyn braidd yn haerllug, mwy haerllug nag erioed. Mae'n rhoi ei fys reit i fyny drwy'n a'i droi, mae hyn yn ffaith. Mae'n dal i fynd nes gwenu'n iach a thynnu'r llysnafen llaith. Welwch chi'r zebra yn y fan hyn gyda'i streipiau hardd o ddu a gwyn? Mae'n siarad gyda'i geg yn llawn a dydy hynny ddim yn iawn. Edrychwch fel mae'n cnoi a chnoi nes bod ei stumog fawr yn troi. ond mae'r bwyd yn tasgio'i geg bob tro dros ben a'i gyfaill, druan a fo. Siarad â chrawcian mae'r parot coch, siarad â chrawcian a gweiddi'n groch. Mister Parot, gwranda ar dy ffrind am unwaith, neu daw'r neidr i'th fwyta, mae hyn yn ffaith. Siglo ar gangen yn hapus ei fyd, a'i ben ôl mawr pinc yn y golwg i gyd. Ond yna, er mor hyfryd yw lliw ei ben ôl o, dylai'r mwnci feddwl eto am ffordd well i ddweud helo. Mae'r crocodail yn llwcio ei fwyd yn gynt a chynt. Mae'n llyfu ei wefusau mawr, yna Mae'n torri gwynt! Mae arogleuon erchyll yn dod o'i grombil nawr. Mae'n well i ninnau ddianc. Ta-ta, ffarwel, hwyl fawr. I lawr, i lawr ar lan y môr, mae yna awel fechan, ac mae'r fflamingo'n sniffian llwch ac yno, y mae'n tisian. Anghofiodd chi orchuddio'i ffug a doedd hynny ddim yn ddoeth. Edrychwch, mae ei thusian wedi gadael y lleill yn noeth. Mae pwll llawn mwd yn hyfryd iawn i haid o hippos bach, yn gwthio ffreio drwy bob dydd a chadw'r croen yn iach. Ond anghofio nhw ei moesau wrth wasgu mewn mor dyn, fe saethodd un i'r awyr fri. Ble mae e erbyn hyn? Mae arogl hyll o gylch y lle o fochdra i wlad yr iâ. Dyw'r bae ddim wedi golchi ei hun yn hanner digon da. Mae gyrn yn frown a budur iawn, a'i got yn llawn o gynrhon. O plîs, Misus Baedd yn daer, a wneud i fynd i'r baddon? Mae'r jiráff yn bwyta dail drwy'r dydd, does neb drwy'r wlad cyn daled, ond mae mor brysur nes ei fod yn anghofio mynd i'r toiled! Mae e mor dal, dyw e ddim yn gweld i ble mae'r baw yn mynd, ac ar fy ngwir, mae newydd wneud Y pw ar ben ei ffrind. Mae'r dydd ar ben, mae bron yn nos ac mae'r lleiad yn y ne, a dyma'r eliffant da yn dod sy byth yn gwneud dim o'i le. Aroswch funed. Beth yw'r sŵn sy'n garyglo dod yn awr? Allwch chi deimlo rhywbeth od yn crynu drwy y llawr? Mae sŵn chwibanu chwyrn yn dod o'i ben ôl o'r mawredd. Dwy'n ildio, dwy bron a drysu, mae pob anifail yn rhyfedd. Mae nhw wrth eu bodd yn drewi'n harti, yn llawn hwyl a sbri mewn dawns a pharti. Ond am foesau digwilydd, am foesau melltigedig, rhaid gadael yr achafaeliaid, mae'n amser mynd o'r goedwig. Dim ond un peth arall sydd i'w ddweud wrth i ni droi am adre, mae'n dda nad ydyn ni na'i blant byth, byth yn ymddwyn fel 'na.